Beeza akkasii. Yaa kiitti bidoo akkasii miti beeza. Akkasii miti ani isa waa itti mul'isaa jira beeza akkasii miti. An bari la isatu iyyuu dhaabadhu beeza. Wallahi anaa miti isa si jaalata. Wallahi isa si jaalata beeza akkasii. A beeza as kenna marti akkasii miti dubbiin qoye. Awo maal dalagaar taate? Ati maal dalagaar taate? Beekaa kan goota? Beekaa kan naan gootee? Qoy takka isa. Ati beekaa kan dalagaar taate? Maal beekaa kan godhan?
Maal naan geette dura?

Dongora hubatte bara akkasii miti dubbiin siima. Sii ibsaa mee dura. Edaa akkasii sii ibsaa dubbiin. Naaf hin ibsin.
Takka naaf ta'eera. Maal siif ta'e?
La ati ayyuu wajjin Ka isaati. fayyaa wajjinis hubachuu manna ati akka nama aragarfii yookiin madda boqonnaa keessan si ta'u akka ati barbaadaa jirtu niin beeka. Ani immoo An barbaadaan akka jiru sana- beezaan lama. Maal haasoftaan? Uummata akkasiin gu- uummata akkasitti hin dubbadhu. Gad jedhee mata Maaltu deemaara?
Beezaa wallaahi beezaa akkasii miti. Ayi na qoosu jirtan isin. Ati barbaaddu waan ati feetu hunduma si fanta. Saidoo na qoosu jirtu.
Sii yaaboo ka kana hunda na godhe. Hubate akkasii miti. Saidoo anoo bar durumayyuu baay'ee sin jaaladha akka ati baasee dubbadhu sodaadheeni malee. Arra garuu baguma garuma kee aanaa dhufu. Maaltu gara kiyyaan sii dhufu? Gaaffii namtu.
Beezaa dubbiin akkasii miti dhaabadhu beezaa sii. Lakki Saidoo. Aslaali beezaa anaa miti.
Qoosutti jirtu moo na qoosu jirtu isin.

Maal Siima. ta'aa jirta mishii?
Beezaa siima.
Waanuma dhuga jiru baasee waan sitti himee fi Dubbiin waan si akkasii.
dubbannee fi maal ta'aa jirta Seeyidu? Beezaa siima dhaabadhu.
Ilaa beezaa akkam si fakkaate? Isatu iyyuu nin jaaladhaa beezaa itti muu sodaadhe nin qaanfadha akkamii itti himaa naan jennaan dhaabadhu siima. Beezaan ila waan naan jedhe isatu Lakki lakki sirra dhaga'uu hin barbaadu Seeyidu anatti qoosaa jirta. qoosuutti hin jiru beezaan yoom si argaan isa isa- isatti amartii isa mul'isaa jira baran. Dhuguma akkasii jaalatu. Ansi argee sin jedhee? Akkasii.

Sayido. Wallaahi miti waa wajjin mana tokko. Ati viidiyoo raabbachuuf jecha akka dhiyootan na naquu deemta. Osoo mucoon tun illee amma of ajjeessa jettee akkam ta'a? Na fuutu malee of ajjeessittee osoo miidhuu dee of ajjeessa akkam goota?
Sitti maan jiru ani waan waan durii Dhaabadhu sitti mata dhaabadhu akkamitti dhaabadhu dhaabadhu dhaabadhu. Dhageetta? Uffanni isiin godhattee dhufte. Tishartii adii, kofoo gurraacha, kophee adii. Isilleen akkasuma godhattee dhufte. Waliin maratanii irra dalagu jirtanii mi? Wallaahi.
Akkamitti naa amantaati? Ammallee waliin maratanii waan akkanaa dura guddisanii. Wallaahi miti an jalqabu isitti maan qabu isitti maan turre. Kophee Maal adii hin godheen. godheen? Kofa waa gurraacha. Tishartii adii isilleen akkasuma gubattee dhufte gubbaan kee jala. Aa dursa wal agarra waan jedheeniif bilbileef hin turre si biratti. Ani hin barbaadu amma viidiyoo kanallee gadi dhiistu diletaa ta'u. Maaliif? Booda viidiyoon gadhiifame amartiin akka yaasanii karaa gubbaan na taphatanii na fuutu malee of ajjeesaa jettee balatti akkas seenne.